Kan channel hi min lo subscribe a, like, share, comment lamah te khan chen min lo lakpui leh hram hram ula, chuan story lamah i lut leh dawn ila. Doctor fanu bungnghahna ziaktu Judy chhakchhuak class kan vang chu ruah a sur nasa tawh khawp mai a, naktuk sorkar chawlh anih vangin keini pawh class kan kal dawn lo a, nihliap kan keng bawk si lo a, scooty dah ringawt dawn ula naktuk kan kal dawn si lo a, a bo a hlawhawm bawk sia, engtin nge kan tih ang? Nu Chhimin a tih chuan kan college kawtah kan ding thap a, a vawt tawh lutuk ringawt, tlan pawh chu a peih awm loh, Liana engin nge in haw dawn a? Kan bula lo din pah a, Nimina hmeichhe nu khan a tih chuan Liana chuan a en zawk a, ke in a ti deuh suk mai. A vawt ka ti chu ka hmul thi te an ding sung sung thei. Ka in kuang kuah deuh at a, Ha leh rawh, tah hian lo ding lawk rawh u, a tih rual deuh thawh in a kawrlum chu min lo pe a. Ka chhan hma in college hnung lamah a lut daih. Khawnge a kal dawn a, kan thiante'n an lo tih pawh chuan ka hriat loh thu in ka lo chhang ringawk. Liana chu a huh vek tawh ka ring. A kawrlum chu a vawt ka ti em avangin ka ha put a. Ruahla chu a sur tam telh telh sia. Nghah chi a ni pawn ka hre lo. Kan lehkhabu hi a huh loh nan kawr chhungah bag chawp hian pawm ila kan inkhalhawm mai dawn a mi e? Jimmy-an a tih chuan, Tuman kan chhang lem lo. Rei vak lo hnuah Liana Huh hnuangin kan bulah a lo phei a, hei hi kan khum haw dawn nia tih pah a balhla hnah hlai pui pui a lo ken chuan ka lo ban ve vat a, Liani e, ka bag leh i bag hi i keng thei ang tiraw? Bike khalh ka ngai dawn sia, bag leh nangmah in huh loh chuan a tawk, Bike ka va la ang, min lo nghak rawh, a ti zung zung a. A va ai diah ve, a that deuh dawn hi huh dawn tho mah ila kan huh vek lo mai thei a, tih pahin Jimmy-a leh midang ho pawh an scooty la turin an phei a. Lo kal rawh le, ka hma a lo din pah a, Liana'n a tih chuan ka phei vat. Ruah a suh hnem deuh avangin ka thil ken chu awmzia a awm tam viau lo. Kan tlan chhuah dawn chuan ka hawi let hram a, Liana lo duh tunu kha a meng no lem lo khawp mai. Liana a rit sia, i tlan zawngin a chhem leng vek zil. Ka peih mai dawn, ring deuh leng lawnga ka tih chuan min chhang lovin a tlan zil a. Reife kan tlan hnuah waiting shed bulah chuan a bike a ti ding a, kei pawh ka chhuk vat. Awi, ka huh vek tho. Lehkhabu chu a huh ka ring lo. I kawrlum a lian thauh a, i kawrlum chhungah ka ak a, ka tih chuan min lo en thuak thuak a, i huh a nih hi a ti thawp sup. Huh e, a chhe vek alawm, awmzia a awm lo lutuk ka tih chuan kan awmna thlang lam a en thuak thuak a, tih dan tur a zung leh nge mawni, ka thawmhnaw hak chu a huh nasa em em lo a, lian erawh a huh zawl nghap tawh, A sam atang tui a far fep fep a, tun a awm dan tak hi a sexy tak zet, eng thil nge ka ngaihtuah ni? Ka lamah lo pheiin ka sam tawnna chu a rawn phelh ringawt a, tikhan i sam thlah zawk rawh, a huah tawn reng chu a tha lo, lu ana duh, ka sam lo siam that mawlh mawlh pah a a tih chuan ka lai ve ringawt. Kan thiante pawh an beng chhing khawp mai. Kan bul an lo thleng chu an ri chel chu hlawm a. Awi Liana, i idea chu awmzia awm lo reng reng, a thler vek. Nui deuh har har hian Parin a lo ti a. Ruah hian van a tum lo a niang. Nga ti nge a sur thut reng reng ni. Busin in lo phei mai lo a. Ruah dik a na tih chuan, Nangni pawh in huh dawn tho a. Kan hmuh rual kan hmuh rual vek hian a tha zawk alawm. Nu Chimin a lo ti vut. Liana lah chu a hawi vual vual reng a, kan hmuh ta sa sa in thlen vat kha a nghahhlelh awm zawk. Phei mai ang u, lehkhabu pawh huh mah se naktuk class kan chawl dawn tho alawm. Inkhawm zan a ni bawk sia. Parin a tih takah chuan kan inkhalh chhuak leh vat a. Liana kawrlum in hak tir chu huh vek mah se ka lum ve deuh thauh a, Liana'n a vawt a tih lutuk hlauin hnunglam atang ka kuah a, kan inthleng min thlah hmasa phawt a, kawrlum chu nakinah ka chhu fai anga ka pe mai ang che ka tih chuan min hnial lem lo, a bag ka pek hnuah a mit chiai zeuhin an in lamah a tlan leh nghal. Vawiin chu Liana hi ka hmu hmel tha riau mai. Inchhung ka lut chu ka nu a lo vei thuak thuak a, I lo thleng thei maw? Ka ngaihtuah lutuk che a, ruah a su nasa sia, i hliap laih keng si lova, va inthlak vat rawh, i hre tlang ang, min hmuh rualin a lo ti sawk sawk a. Room ah lutin ka thawmhnak lai zawng zawng suk turah ka dah a, inbual nghal law law in ka inthuam lum vat a, a vawt bawk nen khumah ka mu kak mai. Naktuk class kan kal dawn lo bawk a, Zan inkhawm hma rei lo te mut tumin ka mit ka chhing a. Ka bag chhung a huh lo hlauh a, lehkhabu leh ka phone chu an chhe lo hlauh vanneih thlak tak a ni. Zan in ka pa thusawina hun an pek avangin inkhawm ngei ngei a ngai dawn tihna a ni sia. Mut ka tum chu ka mut a chhuak lo khawp mai. Phone khawihin ka awm ta vel mai mai a, signal lah chu ruah sur vang nge a bo leh hmak tawh. Umapuia nen kan inbiak na te chu ka chhiar nawn leh vel mai mai a, thlalak vel ka en loh leh hla ka ngaithla a, dar hnih velah ruah pawh a bang ta hram a, keipawh ka khum siam tha in tukverh te ka hawng a, dawrah va kal lawk ta che Liani, dal leh chi lei a ngai Ruah a sur tawh lo bawk a, va kal lawk rawh aw, ka nu in a tih chuan thutthlengah ka thu zui nguai a. Ka dam lo dawnin ka hria, ka awm a nuam lo reuh lutuk ringawt. Mahse, engmah sawi lem loin pawisa chu ka la a, dawr lam panin ka phei nghal. Dawr kan hnawt em em loh avangin kan thleng har lo. Kawng lah chu a nal em em khawp a, kal uluk a ngai lutuk ringawt. Ka dawr kalna nu chuan min lo hre tawh khawp mai a, Liana nen vaikhat kan kal tawh a, khami nu pawh khan ka kal ka kal tawh a, mahse doctor fanu tih bakin min hre lo rere, ka hming hi a hre thei lo zawk nge? Kan in lama ka let leh chuan in thlen dawn tep a ka tawlh thlu hram a. Ka chapal a lo nal bawk nen ka mawng ka sawh dup mai, ka thil ken pawh an bal vek, ka dal lei pawh a baw then nual. Ka chapal lah chu ka chawnah a chho daih a, ka va han buai mai mai tak. Ninawm deuh hlakin pawhthlak ka tum a, a la nghet em em zui a, vawiin chu ka an la ki daih a ni ringawt. Aw, Melanie chu i tlu alaw a na em? Nungaihzualin min hmuh rualin min lo pan vat a. Na lo e, ka chapal a chho daih a, ka la thla thei lo, tih pahah ka pawh ngial pawh chuan nghet tak a ni. Khawi, ka lo pui ang che, tih pahin awlsam deuh chuan a rawn pawt thla thei mai a, engtin nge maw a tih bik ni? A van pawi tak, i bal vek alawm, tih pahin ka chi lei chu min chhar sak a. Ka va phei phawt ang aw, ka bal vek sia. Nuih deuh var var pah a ka tih chuan a lo aw ve vat. Nin awm lutuk, ka ti nge maw ka chet sual reng le? Thinrim zet a tih pahin dawhkana ka thil khai ho ka nghat char a. I tawlh hlu a law, ka nu in a tih pawh chuan chhang lo in room ah ka lut pak a. Ka u in chapal bun har zia a sawi kha ka hre chhuak zawk. Chapal bun lo te hian kal tawh zawk ila a tha ang. A vawi hnih nan ka inbual leh ta ringawt a, zun lamah inkhawm kan ngaih avangin ka nu eirung bawl ka pui vat a. Ka u khaw nge hawi kual thuak thuak pah a ka tih chuan ka nu in ka hre lo, a chhuak lawk a ni lo maw a lo ti vat. Ka pa erawh a dispensary ah damlo an awm vangin a awm a, ka phone lo ri deuh ral ral ka en chuan Aizawl lama ka thiannu call a lo ni, Oh hello, in duh nu aw, ka lak rualin ka tih khalh vat a, kan inbiak lohna a rei ve tawh lutuk. Nangmah zawk a nih khaw aw, min theih nghilh hmak a, i status te kha i thianter te nen chuan in hlim viau a nih dawn hi ka lo tia, a ti deuh kher a. Aw-ah chuan a thik zia a lang reng. Teuh lo mai, i awm si lo a, ka ngaihtheih zia che chu ka lo ti ve vat. Loutah ka dah avangin ka nu pawn kan inbiakna a hre ve vek. Ka awi lo em mai a, ka lunglen theih zia chu i hria em? Class-ah te hian i thutna te kha ka en a, midang an thu daih tawh sia, ka lung a leng thei lutuk a. lo haw leh tawh mai rawh a ti ve deuh duah a. Nakinah class chawlh veleh ka lo zin ang ka tih chuan a nui har har a, ka lo zin ang te i tih vel, inkhua angah i lo ngai nghal ringawt a ni maw a ti sep a, deuh lo mai, mi tawng sual lah hi i hre thei sia ka tih hnuah thawm a ri zui sat sat a. Ka nu in min tir lawk a, kan kal lawk aw, Nakinah ka lo be leh ang che. a tih takah chuan call kan ti tawp vat. Pari message a lo awm va va a, ka en chuan zanah ka lo sawm ang che tih te mai hi a nia, inkhawm turin a tihna a nih hmel, kan vawikhat inkhawmna tur a ni sia, min lo sawm mahse pawi ka ti lo, ka nu leh thenawmnu te an kal ho thei dawn a, ka nu in a sawi danah kan thenawmten an lo sawm ve ngei dawn a nih hmel. Chaw ei kham ve leh uluk tawkin ka insiam a, ka thawmhnaw zinga nalh ka tih ve ber ka ha bawk. Parite lo thlen ve leh biak in lam panin kan inzui chho a. Kan in bula thingkung lian deuh bula Umapuia leh hmeichhe pakhat lo ding ka hmuh chuan ka ding deuh dat. Tunge a? tih pahin ka thiante chu ka en a. U Rodi a nih saw, high school-ah a thawk ve a, Parin a lo ti vat. An inngaizawng a mi, i hre chak zet a ka tih chuan ka hre miah lo, an inngaizawng dawn a mi, ka thiante pawn an lo ti vat a, ka rilru a lo na ve veng veng ringawt. Pumapuia te nen kan kohhran a in an loh avangin kan kalsan a, biakin pawh ka hmuh tum ai daihin an nei lian. A chhungah chuan dar la ri lo mahse an lo tam tawh khawp mai, an lo zai ri dup dup a, an zai nung khawp mai. A lei hawlah kan pathumin kan thu a, kan thian mipa tek ka zawng deuha ka hmu mai lo. Inkhawm tan hnuah pawh tumah inkhawm laia phone khawih leh thil ei ru tih vel ka hmu lo chu ka lo lawm ve veng veng ringawt. Aizawl lamah chuan ka thiante pawn inkhawm laia phone khawih leh thil ei ru kan ching a, Kei erawh chuan ka ti ve ngai lo thung. Ka pa in a phal lo hrim hrim bawk nen, ka pa in phal mah se biak in chhung a nia, Pathian a zahawm. I pa saw a tlangval laiin a hmelṭha ngawt ang a, Parin a rawn ti ta daih a, Ka hre lo le, thlalakah bak ka hmu lo a, an inneih thlalakah kha chuan a hmelṭha lutuk ka tih chuan a nui ver ver mai. Ka pa pawn a sawi rei em em hran lo. Inkhawm banah ka nu leh pa te an chibei sup sup a, keipawh chibeitu ka tung nual mai. Ka puan bih lah chu a lo chhe ve sek leh nghal a. Ka thiante nen haw tawh loin ka nu te nen kan haw a, inleng lah chu kan ngah em em leh nghal a. Thingpui ka lum laia pudding a lianna pa thusawi chuan ka beng a verh zar mai. Ni e tiraw, zu hi khap ni se kan tia, kan tha lai te zu bawi atang tam tak an awm a, zu zuar tawk lah an lo awm ve zel bawk nen a ti dap dap a, zu zawrh khap chungchang a nih an sawi ni. Liana te chuan hriawm an van ti dawn tak. Ka nu pawh a thiante an lo len avangin lehlamah an lo titi ve nasa mai. Thingpui ka pek lai a, i fanu chu a hmeltha sia, Kan fapa nupui atan kan va awt ve mawle, a fel hmel ropui si. Ka pa bula thu pa in a tih chuan ka nui ve ringawt. Ka nu leh pa te pawh an nui mai mai a. Ka pa in min hrilh thin danah chuan Mark pa atan chuan mipa fel, kohhrana inhmang, hna tha tak nei ni ngei thei se a ti thin a. Ka nu lah in, Nang chu Mark pa chhung hung tur kan zawng dawn nia, i awm bo daih chuan ka lung a leng dawn em mai a ti ve, mahse keimah hian ka duh teuh lo. Mipa mahni nu te thu thu a awm ang hi ka tawng ang tih ka hlau a, ka pasal atan chuan eng hna pawh thawk thei, nupui fanau te duat thiam mi leh fel tak, ka pa sawi dan takah kohhran a inhmang ni thei se, Kristian chhungkua ka dinpui theih tur ngei ka duh. Choka lama phone khawih pahin ka thu reng a, ka pa te thusawi ka ngaithla ve kar bawk. Liani, khawmaw pawisa i nei em? Dawrah ka va kal lawk teh ang. Ka u in ka bula lo din pa a tih chuan ka en chho ha a. Ngati nge zan zanah lukhum nen? ti pahin ka hnem thuak thuak a. Zu rim chu a nam tawh lem lo. Meizial ka lei dawn. Ka nu ten an pe leh dawn che tih ka hria. Min lo hmantir lawk teh. A tih takah chuan ka pawisa awmna ka hrilh ve mai a, a u hi chu pawisa hman a thiam lo a, zu lei nan vawikhat a lo hmang ve tawh khang lang bawk nen ka nu ten an pe vak duh tawh lo. Kei erawh ka nu leh u zo nuna ten pawisa ka account a an thun loh leh min pe ve reng a, a te ber ka nihna angin min duat ve bawk nen ka u hman tur ai zawng zawng hi min pe thin a, a chang chuan ka u hi ka khawngaih ve thin. A bialnu thil a lei sak ve duh te hian A account ah keimah zawk hian ka thun sak thin a, ka nu te hriat loh in pawisa thun sak chang ka ngah. An pe lo tak chu a ni bik lo, mahse an pe zen zen ngai lo thung. Pawisa hman ka ui thin em avang hian pawisa ka call thei hle a. Tuna ka phone hman lai pawh hi ka pawisa call atanga ka lei ve ngei a ni. Aizawl lama ka awm kha chuan class chawlh changin dawrah ka inhlawh thin a, ka inhlawhna hi ka ute dawr ti tawh mai ila, a hma chuan ka nu pangpar dawr a ni thin. Mahse, ka u Jessin a enkawl tawh thung, chutah chuan kar tawp lamah a nih loh leh class chawlh chhungin ka inhlawh ve reng a, chuta tanga ka pawisa khawlte pawh chu an ni nawk hlawm. Hetia ka pawisa hlawh atang hian sawma pakhat ka dah reng zel a, bawm pakhatah hian za te te ten ka khawl a, ka pa leh ka u ten an lo dah ve reng bawk a, khami pawisa erawh kha chu. Krismas thawmhnaw leina nei ve lo te ka pe thin a, midangin min lo hriat pui khir a chul kan ti lo bawk. Hetia kan pek hian ka rilru a lawm ru veng veng zel. No ka seng fel hnuah room lamah ka lut ta daih a, Umapuia status ka hmuh chuan ka rilru chu vih sawk ang vel a ni. Hmeichhe pakhat nen an thlalak hi a hmang a, nichina U Rodi an tih nu kha ni ngeiin ka hria. A ngaihawm dawn khawp mai, tih caption a a hmang kher te chuan ka rilru a ti na. Signal a awmna pawh a rei hran lo, current pawh a rawn eng ve chiah a, Inverter kan nei a, a tih zia khawp mai. Phone ah intih hlim tum takin YouTube ah nuihzatthlak te ka va en a, mahse ka awm a nuam thei der lo. Pari chu Uma Puia status ka screenshot chu ka va thawn a, phone dahin bathroom lamah zung turin ka lut nghal daih. Liani, khawnge i awm? Hei, i u in a be duh che. Ka nu in a ti deuh lawng lawng ri ka hriat chuan, Aw, ka lo chhuak, tih pahin bathroom kawngka ka hawng vat a. Nga ti teh thut nge a? ka tih chuan a hriat loh thu in min lo chhang vat. Aw u, phone ka lak rual in ka ti sep a, Nute, thla nga vel lai chu ka lo la dawn a, enge i duh? Ka lo hawn ang che. Ka nute chu lo la hrilh suh aw, Ka surprise duh vang a nia, Zonina pawh ka la hrilh lo a tih chuan ka phur sar mai tak tak maw, Awi a van lawmawm kum nga dawn kan inhmu tawh lo a, Awi a nuam e, i duh duh min lo hawn mai rawh ka ti deuh hluai a, ka nu ka bul hnaiah a awm lo bawk a, a hre lo turah ka ngai. Awle in dam tha hrim hrim maw, enge i college thar te chu a nuam em a ti ve luam a, Aw dam e, nuam lutuk, nang zawk i dam tha em? ka ti ve ngei a, kan inbe thei lutuk te chu a nuih za thlak zawk. Dam alawm, ka nu kha ka lo be leh ang, a tih takah chuan ka nu te room ah ka va lut a, phone ka pek hnuah ka chhuak leh nghal. Ka khumah muin ka phone ka en leh chiah chu group ah message a lo tam khawp mai. Ka en chuan awi ka rei le, pari chiah ka thun a mu tih laiin group ah ka lo post chu niin. Kan thianho group a ni hlauh zawk a, kan mipa te lah chuan mi an chhaih zuk zuk a, Bialnu lei lai ngaihzawn chu rilru an a duah tih bak Liana chuan a sawi ve lo. Kan inngaizawng tawp si lo a. Uma puia min duhpui bertu nu Chimi leh Pa Rite ber lah chu an thim rim mai sia, ban san hmak rawh an tih loh leh a number delete daih rawh, i rilru an a zel mai ang tih te an sawi hnem khawp mai. Naktuk thing kan phur dawn a, lo kal ve rawh. A tawp berah Ruatdeka chuan a lo ti ta daih a, an thing phurna lama kal pawh chu pawi ka ti hran lo. Ina awm ai chuan a nuam zawk ang. Ka rilru te pawh a dam ve deuh mahna Thing langah hle mah ila meichhem zeuh zeuh kan ching ve tawh sia, a zawh har ka ring lo. Chhun lamah ruah sur nasa hle si kha zanah chuan boruak a thiang kak a, arsi pawh an tam leh tawh khawp mai. Ka rum tukverh atang ka thlir vang vang a, ngaih ber tur pawh hre si lo in ka lung a leng veng veng a, Khawtlang lunglen an tih ang hi a nih ka ring ve tawp. Kan in bul velah thereng a hram reng a, a khua tawk chu a reh ruih ka ti mai. Aizawl ang lo takin motor tlan thawm hriat reng tur a awm ve lo a, a reh lutuk chu ka awm thiam lo lek lek zawk. Phone-ah lah chuan tih tur a awm em em si lo a. Naktuk lama chaw ei khama thingpur an tih vangin ka mu hma ta daih a, tunlai chu mut hi ka harsat lutuk a, ka mut lah hian ka mu tui thei bawk si lo a, thawm ri hleka ka harh zel a, rilru hahna nei ang maiin ka awm a nuam lo reng a, ka rilru hriawmna te mut bo vek tumin zai ka play a, ka mit ka chhing tlat bawk chhunzawm zel tur.